Bilşiňiz ýaly, hereketli wideolary düşürmek üçin GoPro markasy epeý öňde. Sektorda liderligi sebäpli hem kameranyň bahasy-da beýlekilerden gymmadrak. Gowja bir GoPro kamerasyny almak üçin ortaça müň dollar pul gerek bolup bilýär. Ýöne puluňyz ýok bolsa o diýen problema däl. Çünki DJI-iň Insta360-yň, SGCAM-yň GoPro bilen ýaryşyp biläýjek kameralary bar. Ýöne size şu ilki soragy soramak isleýärin. Meşhur bir markanyň orta hilli kamerasyny almany saýlardyňyz ýa-da entek o diýen meşhurlyk gazanmadyk, ýöne o kameradan gowy netijeleri berýän kamerany saýlardyňyz? Dostlar, bu gün size dünýäniň dron sektorynyň ýüz ýetmiş bäş göterimini elinde tutan, dünýäniň dron öndürijisi DJI-iň GoPro garşy öndüren DJI Osmo Action kamerasyny tanatmakçy. Kamera bahasy bilen GoPro bäşe deň bolup, çekim hili bilen GoPro ýedi bilen deňeşdirýärler. Iki müň altynjy ýylda dörän bu DJI markasy uzyn ýyllar boýunça dron, Dronyň gimbaly, dronyň kamerasy üzerinde kämilleşýär we netije iki müň on dokuzynjy ýylda DJI Osmo Action kamerasyny satuwa çykarýar. Bahalar ortaça iki ýüz ýetmiş bäş dollar töwereginde we kameranyň her iki tarapynda sensorly, ýagny duýgur, ekranlary bar. Öňdäki kiçijik ekran arkaly özüňizi düşürmek amatly bolup durýar. Bu has köp maşynyň içinde ýa-da dar görüşli gurşawlarda wideo düşürmek üçin amatly. Sebäbi maşynyň içinde uly kameralary ýerleşdirip özüňizi düşürmek kyn bolup biler. Ýöne bu kamera bilen amatly we ýokary hilli. Sebäbi bu ýüz ýigrimi dört gram agyrlygyndaky kiçijik kamera dört K hilinde altmyş FPS-de wideo düşürip bilýär. We surata düşürme funksiýany hem ýok däl. Kameranyň bir müň üç ýüz mAh batarýasy bolup, altmyş üç minut wideo ýazgy alyp bilýär. Zarýad ýeri Type-C bolup, ýazgylary HDMI bilen hem akdyryp bilýäňiz. Ýanyňyzda kompýuter ýok bolsa, bu hem problema däl. Öz programmasy arkaly telefonyňyza baglap, geçirip alyp bilýäňiz. Kameranyň üst we ýan tarafynda iki sany düwmesi bolup, üstdäki düwmeler açyp-ýapmak we ýazga girmek üçin, ýandaky düwmeler bolsa modlary üýtgetmek we ekranlaryň arasynda geçmek üçindir. Ekranlaryň arasynda geçiş ýapmagyň ýene bir aňsat ýoly hem iki barmak bilen ekrana iki gezek basmakdyr. Ýan aşak tarapynda bolsa zarýada goýulýan ýeri we çip girişleri bardyr. Size maslahatym dört K wideolar üçin U üç çalt geçirýän çipleri almagyňyz, ýogsa Çip ýeterlik bolman biler. Çünki özüm düşürip gördüm we kameranyň gowy wideo hili bar. Wideonyň soňunda bu kamerada düşürilen wideolary paýlaşyp sizden bu barada pikirleriňizi haýyş edip bilerin. Kameranyň wideo düşürmek üçin iki sanak mody bar. Edil surata düşürilen wagty normal we raw suratlar boluşy ýalak bularda-da normal wideo we design like mody bar. Design like mody hem wideolary soňradan reňklendirmek üçin has amatly bolup durýar. Bu kameranyň esasy aýratynlyklarynyň biri hem hereketli kamera bolmagy. Ýöne muny köp kişi ulanyp bilmeýär. Eger-de hereketli wideo düşürjek wagtyňyz Rock Study moduny açmagyňyz gerekli. Eger-de o mody açan wagtyňyz bu kamerada ylgap wideo düşürseňiz hem edil gimbaldan wideo düşüren ýaly netijeleri alyp bilýäňiz. Bu kameranyň ýene bir gowy taraplarynyň biri hem hiç hili apparat ulanmadan suwa suwuň aşagynda on metre çenli wideo ýazgy alyp bilýäňiz. Kameranyň ses alşy hem o diýen erbet däl. Ýagny kamerada ekstra mikrofon dakmadan hem gowy ses netijesini alyp bilersiňiz. Ýagny kamerada ekstra mikrofon dakmadan hem gowy ses netijesini alyp bilersiňiz. Eger isleseňiz ses hem dakyp bilýäňiz we kameranyň kiçeňräk galonkalary hem bar. Aldym ulandym barlap gördüm we sizede maslahat berýärin. Kiçeňräk reklama, Eger siz-de böyle ulanan harytlary almak ýa-da öz ulanan harytlaryňyzy satmak üçin meniň Instagram, Telegram we WhatsApp alym-satym gruppalaryma goşulyp bilersiňiz. Ýene bir wideonyň soňuna geldik. Beýle wideolaryň dowamy üçin meni goldap, kanalyma agza bolup, wideo laýk goýup, teswir ýazyp bilersiňiz. Mundan soň näme barada wideo düşürmegimi isleýän bolsaňyz, teswirlere ýazyp bilersiňiz. Görüşýänçäk, hoş, sag boluň! Salam dostlar. Şu wagt DJ Ozun arkaly düşürilen video. Howa gaty sowuk.